Ngauga nĩ ngatho mũno nĩ gũkorwo ũkĩrorera tabarĩra ya haha nĩho naniĩ Waithaka wa Mwangi. Ũmũthĩ mũgeni wakwa nĩ Ndũng'ũ wa Nyoro. Oĩkaine mũno nĩ gũkorwo akĩruna andũ. Nĩkĩo twĩ haha nake nĩguo akorwo agĩtũtarĩria rũgendo rũrũ ambirie rĩ, na nĩkĩĩ akoragwo akĩruna andũ nginya atarĩ acemania nao. na angĩ o na ndamoĩ. Kenyitanĩra nani ngĩaranĩria na Ndũng'ũ wa Nyoro kuma Swatch Place njĩra-inĩ ya kuma Nairobi gũthiĩ Naivasha. Ngakiuga nĩ ngatho mũno nĩ gũgĩtĩkĩra njaranĩrie nawe, Thank you. nĩ nĩ ithenya rĩa mwanya mũno harĩ niĩ. Mm, Ĩĩ. nĩ ngatho kũnga. Na andũ aingĩ nĩ moĩ Ndũng'ũ wa Nyoro. Mm. kũhetũkĩra rũrenda mm. na nĩ ũrĩa ũkoragwo ũkĩruna andũ aingĩ nginya angĩ ũtarĩ wacemania nao no he ũrĩa ndũng'ũ wa nyoro atoĩkaine ndũng'ũ wa nyoro aciarĩirwo kũ mm. akarererwo kũ agathoma nginya kũ mm. na nĩ ũrĩ bamĩrĩ. Thengiũ mũno na nĩ ndacokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũkĩnyita ũgeni ona mwĩroreri nĩ tondũ wa gũkĩhe kanya gaka ngorwo ngĩkwarĩria. Na no njuge Ndung'u Nyoro ndarĩ iriga no mũndũ nguo mũkeni na mwendi mũno kwaria na ngwĩhoka kĩheo kĩu gĩa kwaria nĩkĩo gĩtũmĩte tũkorwo tũkinyĩte haha nĩ tondũ... Ngai ahũthagĩra kĩrĩa mũndũ akoragwo nakĩo. Rĩu kĩheo gĩkĩ gĩa kwaria aheire, agĩkĩhotithia nĩgetha gĩgakorwo gĩgĩkinyĩra andũ. Niĩ njiarĩirwo kũndũ gwĩtagwo Baringo County, Baringo County Elderama Ravine, itũũra rĩa Igũre Farm. mĩaka mĩthiangu about uh, 36 35 years ago na ngĩcoka ngĩũka ndaciarĩrwo kũu aciari akwa nĩ macokire magĩthama magĩthiĩ itũra rĩa moro rĩu moro nĩkuo ndereirwo ngathoma Ngathiĩ thukuru wa Mona Primary School, ngauma hau ngathiĩ Njoro High School, ngauma hau ngathiĩ Kabete ngeka Diploma in Pharmacy. Na rĩu nĩ ngoretwo ngĩruta wĩra wa ndawa for about 13 years. No nĩ hagĩkinyire handũ ngĩkĩona nĩ ngwenda gũcenjia, na rĩu kũgarũrĩra kũu nĩkuo gũtũmĩte rĩu ngauma ũhoro wĩgiĩ ndawa. ngoka ũhoro wa mĩako nĩ ũkũrĩtie kĩũria kana ndĩ mũthuri Eh, no ngwĩre nĩ ma ngai nĩ andathimĩte ndĩ mũthuri wa mũtumia ũmwe na ndĩ ithe wa twana twĩrĩ nĩ ndĩ nyokabi wa mĩaka ĩtandatũ na nĩ ndĩ wanjirũ ũrĩa wĩna mĩaka ĩna rĩu yes. Okay, nĩ wega nĩ gũkorwo ngĩmenya atĩ nĩ ũrĩ bamĩrĩ na tiga ũguo tiga ũrĩa ũĩkaine nĩ ũkoragwo ũkĩruna andũ ũrĩ ona biacara wĩkaga ciaku mwanya na hihi reke ngũcokie thutha hanini no njĩre wambĩrĩirie gũkorwo ũkĩruna andũ mwaka ũrĩkũ na gĩtũmi gĩaku gĩa kwambĩrĩria kĩarĩ kĩrĩkũ o ta ũrĩa ngwĩrire nĩ atĩ ndĩ mũndũ mwaria mũno Eh, na rĩu waria ũyũ wakwa ũkoretwo ũkĩhũthĩka na njĩra nene Ũguo ona tu okorwo na social media ngakorwo nĩ ndokwaria kwaria kwaria kwaria. Na mĩaka ta ĩtatũ mĩthiru ũguo, nĩguo ndonire andũ a gwitũ itũra rĩa Moro mekĩrĩte mbica ya kana. Kahĩ karĩ ho karĩ na mũrimũ wa higo. Kana kau nĩ karĩ na thĩna mũnene mũno, na marĩkĩtie gwĩkĩra mbica ĩyo mahoyaga ũteithio tondũ mũciari wake... e, nĩ akoretwo atarĩ na ũhoti atĩ mwana no kũrwara ararwara na nĩ magĩte nginya ona tigiti wa gũtwara mwana ũcio thibitarĩ Eh, na ngĩciria ingĩkĩra mbica ĩno andũ a gwitũ arĩa maumĩte mũũrũ makorwo makĩmĩona tuone kana no tũteithie na noguo ndekire Ah, na ndekĩra mbica ĩyo andũ makĩanjia gũtũma mbia na hĩndĩ ĩyo nĩ niĩ matũmagĩra tondũ ndiakĩrĩ na namba cia mũciari Ũguo nĩ niĩ maatũmagĩra. Ngĩcoka mbia ciaigana tũkiuma o haha tũgĩthiĩ nginya o Moro, na mwana ũcio tũkĩmũtwara thibitarĩ wa Moi Referral Eldoret. From there agĩcoka agĩtũmwo Kenyatta, na thutha wa kũrigitwo, mwana ũcio na nĩguo aimbĩte nda, nĩ acokire akĩhana nĩ acoka raini, mwana akĩanjia kwagĩra. nginya kũndũ atahotete kũingĩra thukuru akĩhota gũcoka thukuru na gĩko kĩu ngĩona gĩ kĩega mũno na ngĩyũria ũguo na tondũ ngoragwo ndĩ mwaria ona ingĩkoragwo ndĩ ũhoro wa kwaria tũgataithanagia no ndeto njega Mm. na ngai agĩteithia tondũ thutha ũcio nĩguo agĩkorirwo na andũ mena mathĩna matiganĩte na o ndamarehe andũ ngona nĩ maramũkĩra ũhoro ũcio na njĩra njega mũno Rĩu kĩrĩa ndekire no gũthiĩ ndagĩthire ngĩ improve aga tondũ nona rĩu ta hĩndĩ ĩyo rĩa mbere nĩ niĩ ndatũmagĩrwo mbia. Ngĩona no wega nĩgetha tũgakoragwo twĩna ũtheri na waragania, rĩu ngatiga rĩu gũtũmagĩrwo mbia. Rĩu tũgĩgĩcaria kũrĩa tũrĩthiaga kuona paybill. Na tuona paybill, tũngĩkorwo twĩna handũ mũndũ tũrona wĩna thĩna, tũka hakikisha mbia rĩu itiratũmwo kwĩ mũndũ kĩũmbe, iratũmwo kwĩ paybill. Tondũ cikũrĩkia gũkinya gwĩ paybill... mbia icio no mũhote rĩngĩ gũtũma okorwo nĩ ta thibitarĩ yeah. okorwo nĩ ta mwana hihi wĩ thukuru no mũhote gũtũma thukuru citekũgerera moko-inĩ ma andũ na rĩu harĩ ũguo nĩ hotaga kũnyihia maũndũ hihi magerio mangĩũka matiganĩte na nĩ tũgĩkinyĩte hau tũkinyĩte na tũkera ngai nĩ wega mm. nĩ tondũ at least O mweri nĩ tũkoragwo twĩna case igĩrĩ kana ithatũ, na ingĩ nĩ nene nene cia andũ hihi nginya marenda gũgĩtwarwo thibitarĩ cia na nja, na tũgakorwo tũkĩmatangĩkĩra. Yes. Haya, na nĩ ũndũ ũrĩkũ ũgwĩkĩraga ngoro ya gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere? Tondũ nĩ njũĩ he rĩmwe ũkoragwo wĩ thĩ mũno, nĩ gũkorwo andũ maragweta mbeca nyingĩ mũno, kĩmanjĩka kĩnene mũno kĩa mbeca, no ũgakorwo... Wĩna ngoro ĩyo ya gũkorwo ũkĩenda gũthiĩ na mbere, nĩkĩ gĩgwĩkĩraga ngoro? Nĩ ngenagĩra Ngai tondũ nĩ atũheaga ũhotani, ũhotani mũnene. Atĩ nĩ mũgũthiĩ mũgakora mũndũ ũrabatarania mamirioni ma mbeca, mũndũ ũtũrĩte agiĩkĩte nĩ mathĩna ma mwĩrĩ mĩaka na mĩaka, mũgathiĩ mũkona mũndũ ũcio wa mbere nĩ muona mbia cia kũmũtwara thibitarĩ. Na wa kerĩ mwamũtwara thibitarĩ mũgakora mũndũ ũcio nĩ arĩkia kũhona na nĩ atuĩka mũndũ wa kawaida. Ngũhe ngerekano, nĩ twarĩ na mũtumia twakorete kũndũ gwĩtagwo Kĩng'ero, Kĩng'ero ĩĩ Kabete. Akoretwo na mũrimũ wa, agakorwo na nyamũ ciĩtagwo fibroids, no we ndagĩkĩmenyaga nĩ kĩĩ, akaimba, ahanage tarĩ mũndũ hihi mũtumia hihi. wĩ hakuhĩ kũheo mwana eh, mĩaka ũmwe ũmwe mĩrongo ĩrĩ na ĩrĩ 22 years na mũtumia ũcio rĩrĩa twamuonire na tũgĩkora mũthuri wake nake nĩ arĩ na wathe wa eh, magũrũ na ũrĩa maikarĩte matiarĩ nginya na ciana Ah, tuoya kĩsi yake na rĩrĩa twaririe ũhoro wake andũ nĩ merutĩire mũno makĩrutĩra na mbia arĩa angĩ makĩrutĩra na mahoya Na harĩ o acio merutĩire, kwerutĩire nginya mandagĩtarĩ. Yeah. Hakĩgĩa ndagĩtarĩ ũmwe akiuga nĩ ekũmũtwara operation for free. Ũguo ndatũrĩhirie operation ĩrĩa ekire mũtumia ũcio. Arutwo arutirwo eh, mwĩrĩ eh, fibroids icio ciarĩ 12.5 kgs. 12.5 kgs nĩ ta kuga wĩna mũndũ wĩna ciana cia triplets. Mm. ũkoretwo wĩna triplets mĩaka mĩrongo ĩrĩ na ĩrĩ na mũtumia ũcio nĩ acokire raini na warora gĩkeno kĩrĩa kĩna mũtumia ũcio atĩ nginya nĩ ahũtha nĩ arahota kũguthũka handũ ũkona nginya onawe gĩkeno kĩu nĩ gĩa gũcokerera Eh. na ngai nĩ ateithirie tondũ mbeca iria rĩu twakoretwo tũrutĩte tondũ ba- cuku- eh, thibitarĩ tũtiacihũthĩrire nĩ twamakĩire kanyũmba na magĩikara rĩu gũtuĩka andũ maraikara kanyũmba gathaka mũno na ũhoro ũcio nĩ watũkenirie Na rĩu nĩ kuonaga atĩ mũtumia ũcio thĩna arakuĩte mĩaka 22 nĩ wamũthira, ningĩ nĩ wacoka nĩ wamũcenjeria eh, environment ĩrĩa araikaraga, nĩ wona rĩu nĩ araikara handũ hega na hena riri. Gĩkeno kĩu gĩake nĩkĩo gĩkoragwo gĩ gĩkeno harĩ ithuĩ, gĩgatwĩkĩra hinya atĩ ona rĩrĩa maũndũ me maritũ ũkaririkanaga ng'ania na ng'ania na ng'ania na ng'ania, ũkonaga ũhotani wa Ngai. Ah, Kwoguo nĩ ndaigua ũkiuga nĩ hakoragwo na andũ angĩ tiga o Ndung'u wa Nyoro wambĩrĩirie wĩ nyiki, no thutha ũcio nĩ hakoretwo na andũ mokĩte makambia kũnyitanĩra nawe na mũgakorwo mũgĩcenjia andũ mĩtũrĩre ya andũ aingĩ. Na harĩ ciĩko iria ciothe waneka, reke njuge nĩ ciĩko cia tha tondũ nĩ ciĩko cia tha, nĩ kĩrĩkũ wanaigua nĩ gĩakũhutirie mũno? Nĩ wega o ũguo ũroiga nĩ ngoragwo na team, ndikoragwo ndĩ wiki. Eh. Nĩ ngenagĩra Ngai nĩ tondũ wa gũkĩhe rĩtwa rĩakwa rĩkorwo rĩkĩhũthĩka eh. thĩinĩ wa mawĩra maya. No rĩu rĩtwa Ndung'u Nyoro rĩu ti rĩakwa. Eh. Nĩ ngoragwo na arata tũnyitanagĩra. Mm. Nĩ harĩ mũndũ wĩtagwo Waraho Prince, nĩ harĩ mũndũ wĩtagwo Wini, nĩ harĩ mũndũ wĩtagwo Nancy. Eh, reke njuge nĩ timu nene ya andũ matanyihĩire mĩrongo ĩrĩ na nĩ tũteithanagia nao mũno. Yeah. na nĩ tũthiaga tũgakora maũndũ matiganĩte eh, challenges ndiganu ndiganu ndiganu ndiganu no harĩ macio mothe rĩ reke njuge ũrĩa njiguaga wĩna ruo mũingĩ mũno nĩ gũkorwo rĩngĩ wĩkĩte mwĩrutĩire ũndũ ũcio wothe na hihi mũndũ ũcio akahoteka nĩ mũrimũ ũcio na agatuĩka wa gũtũtiga nĩ tondũ nĩ tũkoragwo rĩngĩ tũkinyĩte handũ tũkabond tũgakoragwo rĩngĩ ta arĩ andũ a bamĩrĩ. Rĩu mũrwaru ũyũ nĩ tũrathiĩ tũkamũcerera o ta ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gũcererwo nĩ andũ a mũciĩ, nĩ tũrathiĩ tũkaranĩria atĩ nĩ tũrathiĩ tũgabuatĩrĩra nĩ kũrigitwo kũrĩkũ agĩrĩirwo gũkorwo akĩrigitwo, nĩ tũrathiĩ tũgabuatĩrĩra atĩ bill yake ĩrathiĩ ĩhana atĩa. Rĩu ũrĩkĩtie gwĩka maũndũ macio mothe mũrwaru agacoka akahurũka. ũhoro ũcio nĩ ũkoragwo wĩna kĩeha mũno mm. nĩ waiguire ũhoro wa kana twetaga baby brian hey, eh, baby brian, baby eh. brian nĩ twakoretwo nake thibitarĩ ya gatford na nĩ athire mĩeri ĩigana ũna nĩ akoretwo na thĩna akoretwo ena monete accident hey. Eh. na mamu wao na mamu wao akĩhurũka hau na hau na brian nĩ agiĩkire mũno na injuries icio mwaka mũgima na thutha wa kũgiĩka nĩ acokire akĩhurũka. Ũhoro ũcio nĩ warĩ mũritũ mũno tondũ nĩ twageretie mũno kũhũrana. Akenya makerutĩra tondũ in total nĩ akoretwo arĩhĩirwo arutĩirwo mũcango wa ciringi mirioni mũgwanja na gaturumo inyanya 7.8 million. Rĩu ũngĩcoka ũtare atĩ iruta rĩu rĩothe mũndũ ũcio agacoka akahurũka. Ee, ũhoro ũcio nĩ ũtũninaga hinya mwĩrĩ no nake Ngai agagĩtũteithia atĩ nĩ tũthiaga ningĩ tũgatũngana na ingĩ cigũtũcokia hinya ũcio. Yes.